נו וואס איז די עצה? דארפסט רעדן צו די קינדער. א אינגערמאן זאגט מיר אז דו פארדינגסט דיין דירה פאר די גאס דורך די יאר. ער קומט אריין פרייטאג צונאכטס אין בית מדרש, ער זעט איינעם פון זיין קהילה, ער האט גארנישט געוואלט זאגן, נישט געוואלט איבערדרייען ווייל ס'איז שבת, וואס קען מען טון שבת? ס'איז דא איין פראבלעם דא אין שטעטל, וואס אין סקילמען האב איך עס נישט. אין סקילמען אז איך זע איינער וואס קומט אריין אין בית מדרש א חזיר, קען איך אים זאגן גיי ארויס פון בית מדרש. דא ווי וויל ער גיין? דאס פארדינגען דיין דירה איין שבת פאר א רחמנא לצלן איינער וואס ווערט ארויסגעווארפן פון זיין כלא וואס ער איז א קראנקער מענטש ער כאפט אן א קינד ביז צוויי מינוט איז נישטא גארנישט נו מעך איך מיר פארציילט ער האט געהאט א גאסט פון זיין קהילה געדענקסט איז געקומען איינער א חסיד פון זיין קהילה סאו וויאזוי קען מען מען האט שוין געמאכט א שטעטל מען האט זיך שוין צוזאמגעזעצט אויף א גאס וויאזוי קענסטו פראטעקטן מען קען זיך נישט פראטעקטן מען קען איך פארדינג נישט מיין דירה פאר איינעם וועם איך קען נישט איך וואלט דיך שוין אריינגענומען אין מיין בעק יערט איינעם וועם איך קען נישט. פאר נישטיגע דרײַ הונדערט דאלער א שבת גיי איך נישט פארדינגען א דירה איינעם וועם איך קען נישט, איך ווייס נישט ווער די מענטש איז, אז ער גייט מיט א טור אויף די רוקן מיינט דאך נאך נישט צו זאגן אז ער קען מיר נישט שבת נאכמיטאג אפ'הרג'נען מיינע קינדער. דו קויפסט א הויז, דו מאכסט עס באקוועם, פריוואט, און דו פארדינגסט עס פאר א מענטש וועם דו קענסט נישט, אפשר איז ער, גייט ער דא, איך האב דא געהאט א משפחה מיט בחורים, ער זאגט מיר דער בחור מיין טאטע האט אריין גענומען א למד ו' צדיק אינדערהיים וואס ער האט מיר באצווינגען צוויי יאר אין א צו נאכט נאך נאכט איך האב מורא געהאט צו רעדן ווייל איך האב געוויסט מיין טאטע גלייבט דעם איד א למד ו' צדיק א געהארגעטער אינגערמאן הערסטו א געהארגעטער מענטש. נו, וואס זאגסטו צו די אזא מעשה? א ל' ו' צדיק האט ער אריין גענומען אינדערהיים? איינער וואס עסט נאר היימיש? דער אינגערמאן הערסט אהער זיין זיין אידישקייט איז ברוך השם עס איז אנגעהאנגען אין די ששיבה אבער חוץ פון דעם וואס איז איך גלייב נישט קיינעם גלייב איך נישט קיינעם גלייב איך נישט מיין טאטע גלייב איך זיכער נישט ער האט דאך אים באדינט ער האט אים משמש געווען אינדערהיים האט ער אריין גענומען א גאסט. שוין משמים, משמים א וויש איך קען אויפשטעלן דעם אינגערמאן רעדן דא ווייל אלס איך פארצייל מעשה'ס טראכט ער די שיף און מאכט גוטע מעשה'ס, הלוואי ווען איך קען, ס'קען זיין, סאו וויאזוי קענסטו פראטעקטן קינדער? זאל איך גיין נישט גיין שלאפן שבת נאכמיטאג? איך האב געהאט א באבע, מיין שווער'ס מאמע, זיין דיר, איר דיר איז געווען אפן פאר אלע געסט, הערסט? יעדער משולח פון ארץ ישראל וואס איז געקומען צו פארן דא פאר ביז צוואנציג יאר צוריק ביז איז געוויסט מיסיס מייזעלס, וויליסבורג, זי איז אמאל געווען אויפן פליגער און א משולח קומט צו צו איר פרעגן צו זי ווייסט ווי איינער מייזעלס וואוינט אין וויליסבורג, פרעגט זי וואס האסטו מיט יענג מייזעלס, איך וואלט זאגן קודם זיך אז איך גיי איינשטיין ביי איר פאר צוויי וואכן, האט מען געזאגט אז די אדרעס. זאגט ער מיר וואס איז מייזעלס? איך זאג נישט, מ'האט געוואוסט אין ארץ ישראל, ווי גייט מען אויף אמעריקע, דאס היינט איז שוין דא אסאך מצרכים, זאגט מיין שווער אבער מיין מיין מאמע איז נישט געגאנגען שלאפן א גאנצע נאכט, ווען ס'איז אריין געקומען מענטשן דורך די דירה איז מיין מאמע אויף געווען א גאנצע נאכט, צופרי ווען ער איז ארויס געגאנגען פון שטוב נאך געלט, דעמאלטס האט זי גענעפט. אבער וויאזוי קענסטו עכט אפהיטן קינדער? אז די רעדסט צו זיי. און נישט די די מאכסט עס א שרעק אז דאס וועט גורם זיין אז ער גייט שוין קיינמאל נישט רעדן ביז ער זיין פערציג יאר וועט ער עס געבן א זאג ארויס פאר איינעם, דו זאגסט אים עס קיינער קען דיך נישט אנרירן און מען טאר זיך אליינס אויך נישט אנרירן אויף ברית קודש, דו זאגסט עס פאר א קינד נישט מען גייט שטארבן, דו זאגסט פאר קליינע קינדער א מעשה פון אליהו הנביא מען גייט שטארבן איז ער שוין שוין גייט ער שוין אריין ער שטאר ער איז שוין געשטארבן, מען רעדט נישט אזוי צו קינדער.

און דו האסט אים נישט ליב, אפשר ביסטו די פראבלעם, אפשר גיי אין א זייט, מאך א חשבון הנפש, רבונו של עולם, מיט דעם מיט דעם תלמיד בין איך נישט מצליח ווייל איך האב אים נישט ליב. ווען מ'האט ליב א קינד, און מ'ווייסט אז ער איז א קינד, און מ'דארף אים זאגן נאכאמאל, און מ'זאגט אים נאכאמאל, און מ'זאגט אים נאכאמאל, ס'איז א שווערע זאך חינוך, ס'איז גרינגער צו גיין שבתון מיט א פראגרעם מיט אלע, אייבערשטער לאפ היטן, מ'זאגט נאכאמאל פאר קינדער, און מ'זאגט נאכאמאל פאר קינדער.